Shakalaka, shakalaka, boom. Shakalaka, shakalaka,
Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae 'na dros 6,000 yn llai o bobl yn gwneud eu bywoliaeth drwy ffermio yma yng Nghymru nag oedd 'na ddeng mlynedd yn ôl. Ond er hynny, mae 'na griw o bobl ifanc brwdfrydig yn astudio amaeth yma yng Nglynllifon, ac un ohonyn nhw ydi Gwion Parry. Gwelliannau dwi'n wneud ar gyfer y ffarm ydi yn cyntaf wedi canolbwyntio ar uned Ilaeth a cynyddu'r fuches i 200 a hanner gan fod yna lot o bres i gael ar y busnes amaeth ym Llaeth ar y funud gyda... Mab fferm Bodgaeaf Isaf ym Mryncroes, Pen Llŷn ydi Gwion. Fe fu'n ddisgybl yn Ysgol Botwnnog ac ar ôl cael deg A yn ei aroliadau TGAU, pump o'r rheiny yn A serennog, fe benderfynodd ddod yma i Glyn Llifon i astudio cwrs amaeth lefel tri. Mae'r safle yma yn rhan o grŵp Coleg Llandrillo Cymru. O'n i reit sicr o fisio dyfodol yn y diwydiant 'lly. Wedyn o'n i'n me'wl bo' fama'n gyfle da i fi ca'l fatha ehangu fy wybodaeth am yr diwydiant 'lly. Ma' 'na gydbwysedd da i'r i'r pwnc 'lly, fatha chi'n ca'l digon o waith ymarferol 'lly sy'n paratoi chi at gwaith adra a gwaith yn ddyfodol, ond hefyd 'dach chi'n ca'l digon o waith papur fatha i baratoi chi at gwaith papur sy'n 'ych gwynebu chi yn y diwydiant. fatha faint i fwydo'r defaid 'ma 'lly a faint i fwydo'r gwartheg a ni'n paratoi ni at sut i ymateb at yym deddfwriaethau newydd 'lly a petha fel glastir neu tir gofal.
Pa fath o waith ymarferol 'da chi'n ga'l neud? Petha o ddydd i ddydd 'lly, fatha gweithio ar y ffarm a wedyn petha newydd i fi yn enwedig 'di'r godro a chwa- a yr helm- y moch 'lly yr uned foch 'dyn dwi 'di dysgu dipyn o petha newydd 'de. Wyt ti'n meddwl dy fod ti'n dysgu mwy yn fan hyn na fasat ti petai ti 'di aros adre? Yndw, dysgu lot, dipyn mwy a dweud y gwir, oherwydd adra dach chi tueddol o ond gwneud y gwaith ymarferol 'lly, a dach chi'm yn canolbwyntio ar y gwaith papur 'lly, a gadael hynny i ryw brown glue 'lly, i dad neu unrhyw beth. Fferm dri chan erw ydi bod gaeaf isaf, ac yma mae Gwion a'i deulu yn cadw 600 o ddefaid ac 85 o fuchod stabiliser. Mwy na reit gynnar, yn diolch Efro ar ras ddechrau mowr fora, a fydd rwy'n mynd ffwr yn ddeg wsos oed, deuddeg. Dach chi'n wyna bob dim i fewn? Yndan, bob dim i fewn, a wedyn cadw nhw fewn pin bach am ddiwrnod. a 'dyn rhedai ddant efo ei hwyn i fewn am ryw ddiwrnod extra a wedyn hel nhw allan 'lly. Ti'n cael bod adre dipyn adeg yma'r flwyddyn? Yym, na, o'n i'n cael pythefnos adra o'r goleg wan. Fel cyfnod profiad gwaith, wedyn rhan fwya 'di mynd adra i wyna 'lly.
Ac yn mwynhau? Yndw, wrth fy modd.
Llond dwy shed fawr o stabilisers sy 'ma. Ie, ie. Mi ni'n dod o Lloegr wan mis nesa. Wedyn ma'n cael ei dyfnu ffor ei mam 'ma mis Medi, a fe ddaru gyrfod yn aros yn shed tra ma' nhw'n mynd ffwrdd 'dyn. a yr Ibino yn cael ei cadw fatha rhei cyfnewid 'lly. Mae'r lloeau'n hawdd, mae'r lloeau'n siarp a gair eu traed yn sydyn ac yn sugno a maen nhw'n rhoi pwysau ymlaen yn dda, dim yn hawdd i greu nhw'n dew 'lly. Sa waith tynnu lloiau yma? O na, nath rhim tynnu ddim un llynedd 'lly, allan o 80 o fuchod, dyn. Mae reit, dim llafur rwla 'lly. Trefor, tad Gwion, yw'r ail genhedlaeth i ffermio yma ym Mad Gaeaf Isaf, ac mae o'n gwbwl gefnogol i'w fab.
Dwi'n siŵr bod o'n ddymuniad i ni gyd bod yna rwy'n dod ar, ar yn hola ni lle. Yndi, mae'n braf iawn bod o efo brwdfrydedd i gymryd trosodd. Mae'n bwysig bod nhw'n parhau fo'i haddysg ac addysg ymarferol hefyd lle. Ydy Gwion yn dod adre gyda llond trol o syniadau newydd? Yndi, rei gwahanol bob wythnos, yndi, a dwin am trio batio nhw i ffwrdd gorau medra i. Ond da chi'n barod i dderbyn am y llun? O na, yn bendant, fydd rhaid mi symud efo fo 'lly, ac fo sydd i ddeud yn fuan iawn. Ac mae isio ehangu gorwelion, a does i'm isio ni fod yn rhy gyfyngedig ym mhen llun yma, ac mae isio mynd i sbio beth sy 'na i gael drost y byd i gyd o bosib. Mae'r drefn yn newid yn gyson a deg wir, da ni gyd wedi gorfod addasu a newid drost y blynyddoedd dwytha yma, ac i raddau mae'r farchnad ar hyn o bryd yn mynd i osod yr agenda i ni'n hytrach na cymorthdal o gobeithio.
Ond da chi'n barod i'w gefnogi o bob cam? Yndan, holl, holl ffordd. Mae'n amlwg bod Gwion yn fyfyriwr cydwybodol a thalentog, ond be di fwriad ar ôl cwblhau ei gwrs yng Nglynllifon? Dwi'n gobeithio mynd i wneud addysg bellach Llŷn mewn prifysgol neu Aberystwyth. a wedyn mynd draw i ddion bach ella, a fo fan ymlaen. I lle ti'n gobeithio mynd? Rhyw Seland Newydd, mae'n siwr, neu America, dwi'n meddwl. Be di apêl Seland Newydd i gymaint o bobl ifanc? Dwi'n meddwl mae lawer o son o fatha'n coleg ffordd ffordd mae o syml a ffordd effeithlon iawn. Dwi'n meddwl nhw'n drin o fatha busnes, dwi'n wahanol i beth sydd yma, mae o raddfa mwy 'lly. Dim yn agor y llygad i i ni rown ffor 'ma 'lly. Busnas a elw ydi'r ffarmio dim adloniant a fatha eich hobi chi mewn ffor busnas ydi o a ffordd o neu' pres ydi o 'lly.